Na kalmi bia kha Catalan ahcun public in chim ding khi mi hmaikhal um cu si lo nain a simi kha a sing te chim awk ko le. Atu hi Thantlang peng te pawl ah hi mino he cheukhat can um cheukhat can um lo. Nain cheukhat khat cu an um lo ti tikah Rakap an va kal an va chawk ti piam hmu tikah khin cheukhat cu ramtang te puah khin a thu cu ka cak hei chim ni lem hna lo ka tin khan mino cheu kha chan um e cheu kha ka chu mizoram le he azam mi an tam ngai cang atu chin ram chungah mino zakhat ah somruk hin chu kema ka hmu ni ah cun an zam cang kon ka thai mizoram le ah Lenzam lo i mino tampi hi ramca rianṭuan an fom lo mu si silole anmah duhthimnak maw an zam mi si silole nu le pa nih dah nang cu khah ralkap ṭuan ding cu a si kho lo an ti hna maw ramca rianṭuan nih cun a si kho lo a ṭuan mi ka ṭuan ko hna sih law nu na pe mi nih ka pe lengmang ko hna seh an ram ṭhat tikah an kir te lan ti hna ca mu si tim cu ka thei lo an ṭuan chin mi khi a theipan ai ve te lan ti hna i Mizoram an zamter mi hna dah si tim cu ka thei lo maw an chim mi cu Asinain mino zakhat ah tumruk hin cu Chinram an chua tak cang i Laitlang an kal tak cang timi kha ka chim ka van duhmi si. Asinain ka to hin a bia halmi kha si lo nain ka zawn te van pe chap ka duhmi cu Mizoram ah zammi kan unau tampi hi a sau nan um kho te lai tiah ka ruat lo. A ruang cu India ram dirhmun a van chiat thluahmah i CNN ne an ruat hna la CDF an ruat hna la ka ti duhnak si lo to India ram dir hung ka zau tika he chia chin le mong zai pohar san nak long te khat tika rial rial khai zong khe ban thlom tika ram dang lai sponsor tha angai nga ngai bita ti lo cha dang pol hin chu nan zam nam hun te khan na ma te nar ke than tila ti khen karwa ko ye ma ko han pe tlai nan ra ke than tika cun tlai nan tlai chang bla te ko ro ta chun nak a ta chun nak ka te nan du ka ti bak lo he sen adu mi na bau adu mi na au mi ka ru vela chora ka ba chun la bau bau nga ding tiang hara kam chun adu sen du nga ding tin hara kam chun adu a khan chu atu le chan than se na zam na zam chang zo na zam na ra ke ka ka chu ta chun na ga chim bia mi se la Hmailei na rak kil thau te ding ka si ko e. Nan zammi kha kei ka, nan ca ṭhahnemnak um ka ruat lem lo. CNA CDF, CDF nih an na rawt hna lai, an, an, an au hna la ka ti nak si lo. Ka lai kia sau nan um kho ti la lo run cu. India ram cu ka chuak ang kum na hun se. Kum liu le tu dir hmun, an dir hmun le thil sining ka tam tuk ka hmu tik ah khan. zeidah cang te la timi cu ka hmu cia mi tete khi a um caah Mizoram ah ummi nan siah Delhi lei ummi nan siah a sau cu nan um kho te lai i nan um kho te lai tiah ka ruat lo i kha te kha sa hei um ta la nan hang am nak ah nama nih a cam phak tiang nama te nan kir ṭhan te lai tin keimah cu ka ruan ngang le ka hmu ni a si ko Le hmailei ah ke cuak ka kil ṭhan te ko ding si ko i rak ka va lut ding ka si ko caah a tlai a tlai sul la atu ah pasal midang midang ke pa lai pa ka si lawng ma ka ra ka hoi ma ra ka va lut ko i ke hna tlai chom hau i ra ka lu i tim hna cu pasal rian si lo ah timi lungthin hna nan ngei i nan kira kha cu ke kan upat ngai hna la le kan sawm hna lo ra ru tu kan ti hna lo thlang kan ti fun hna lo le chim duhmi cu Chin ram ah hin mino tampi zakhat ah sawm ruk cu an vai vuan cang ko i sawm li hrong hrang khen tang timi ka chim ka van duhmi si e zei si poah na khal mi chung he petlan kha kha a tawinak kan leh khom si se lo ti okay ka van du ko ka gon te kha a bipi ngai mi si aron chu chin chik yang khi na timi he chin chik yang khi an khi na timi he khatta lai ruah cu cincik cincik khi cu li chin moten cu a hlang chan ah cu sal salpuan an ra tua to hna ning se atu chan cu atu leo kan ni cu sal a kan tua tu kha kan dau se sal a kan tua tu cincik a kan hreng tu kha kan dau le cincik a kan hren tu kan do chuma leo ah CNA an CRCDF nih mino ralkap tlak ding in an som an aumi hna thana chawa he CNA headquarter ah thong in chungah hri cincik an khi hna le thong in chong tu zon an dulam bank pa hna tim tete na kha online sung an van langter minung si minung ke minung se ve kwa kha tiang kha nan chim bai tia ka ruat lo nam bia te lan chatian ka van ngai tia kha ka thing khia za aron chu CNA umna headquarter pi ke thong in ke ama pol cha thong thong yan sar mi salo ma answer mi ke nola bur mi chan sar mi se nola bur mi chimai lo mi chon dan ha ka le anung mi ota chuna rithai si mo slo le thil pa khat mo thil thalo to rong e an tlaihmi hna caah siseh cun SSC ralhrang pawl an tlaihmi hna umnak ding caah an sermi thawng in si Chin mino tlaihnak ding caah le chiahnak ding caah an sermi thawng in si lo timi kha chim ka van duhmi si lai atu ah online song zeidah van lang ti ahcun cheukhat nih CNA nih mino hramhram an rawt hna i an tlai hna i Victoria headquarter an phanpi hnuah thong in an chia hna i an ke pahnih cincik in an hren hna timi thongpang tete hna a van lang CNA nih mino an tlei mino an tleimi hna khi inn an ngei inn te an chia hna cincik a um lo meithal zong chawng um lo namte zong um lo thing zong an ceh hna lo khakha mipi sinah chim ka bantuk mi a si mah zawn te kha mipi nan fian deuh nak dingah cu thil dik si ko caah khan thing in an ke an cehmi an um cu pawl cu hong ti pawl dan si ti ahcun CNA se ko in pasal a bia kam cangmi letin a zammi pawl Chinram chung hun pakhat an va tlei ṭhanmi pawl khi an tlei an tlei an tlei hna an tlei hna i tlungpal ningkhat hrawnghrang maw kakhat thing ah khan an ke khe an hrawlter hna i mah thiang khan ke an ce an kut an ce hna lo kut kha free le kakhat thil kal dan si sian emma pawl cu sian i i a zammi pawl cu khat i an ke an chiami hna kha si le chim ka va duhmi cu online chung i zei thei huaha lawng kan ṭhut hmun in kan pu le kan ti la maw CNA an sia CDF an sia khi an sualnak zeitluk in dah kan chim ko la kan phuan lai ti caan ṭha lak riam maw follower nga du ro nga maw viewer nga du ro nga maw ka uar hna se ti phuan li hor hor kan chim ka phong sa lo aron chu pi chi chin ro na ka thai ko la na amah avoi hna ka kal kha ca thai tia lo Victoria khema na ya ka kal Victoria khem ka kal le Victoria khema kan ra ka ma dir hun ka ka thai thong im haya sakam haya an chia mi pang kian chi mi po sai phun da si ti mi ka thai chu mi non tlai mi ha khoi ka zon dan chia ha ti mi ka thai mi non tlai mi ha chu ra ka ba lu ding a chun medical check up an tuah hna medical medical check up an tuah hna i an taksa damnak an taksa pum ah a tlamtling ko an in rak va ṭun kholan timi pawl kha tingṭang kun an hei chia hna thong in zong lon caah e tingṭang dare an kai tana rawl thawm pek hna ti tha zang cha rawl an pek hna i an pek hna hnu lawng ah tingṭang kai tar mi hna si training training kai tar mi hna si kan meeting ka mu hna i Cun an umnak ka keen ka lam ve i an tongmi thing ka kut in ka tong ve mi si. Le mah kong he pehtlai in kan ralkap hna kan sources hna kan dohdal hna an thang lung te kan chiat hna chimok nan thei lo cu chin information ka halung kan tina ka thongpan chim ni kemam han ka chim chok lo chim kan tam tuk um kan chin ram kong kan ko ram kong li le ro holong te kum som 88 in do tu kum kum thong ning le kum kul le kum rok tiang sian e kan dau hna chu a fum lo kan fum chok ka ti la zai da chim ka ban du tia chun chin chikin an ke ti pan shen ha ti mi ka chu thong pang tik lo bak si ka chu setan zon setan zon ni a thai mi si pathian zon a thai mi si setan zon ni zum la lo kan pathian chu chim lao setan man ni online chua nan zum la atu le media chi ko pol nan thinong la zong fa ten nan ti dong lao cu hlan ah phun dong ro thang lo sian au sian dia min van tel ko ne la sian au sian dia le si bi po am media po ka ti o am media po nak a zual do mi tam thung nan ung chang thu phan nam re la la ti mi bia kha tu a avan chok ve chang nan ruwa ta pe nan te ama ni ni tlak le ni tlak ni ni thong ka pek ni chua le ni thong ka pek hi ti pu chong le ni thong ka pek tang le ni thong ka pek te bible chen nal prophet ti mi ka nal media nan tam thuk chang nal prophet ban tu nal media nan tam thuk chang Ma nan chimmi kha cincik an hren hna nan ti laitlang ummi an nu le pa le khua khua le ram ah a ummi an nu le pa nih online chungin thong an thei tikah ka fanu hi ka fapa a si sual na maw an tlaimi hi cincik an khimi an timi hi ma media na chimmi ka fanu ka fapa a si sual na ma an ti an lungthin an buai ter dina cho a salomi nan tial bakmi ka nu le pa nih an tuar cang khua nu khua pa nih an tuar cang nangma hlok media pakhat sia tu le kan ram a ro zait ka tial mi le ka phuan mi le ka chim mi hi chin mi pi cha sa se kan ra kap cha se a nur suan tu si suan la ma ti mi tha te ro na se anang ma ni anang ma chiu kan ni keima ni thongpang tha ten ka thai nan ti mi azai thongpang nan thai la nan umna zue sin thongpang nan thai lo australia nan thai lo nan ma hen nan idea khan mi pol kha ruan ai khat mi pawl nih khan nan nan ruan ah khan nan ton tom i online chon nan chim ko cu tak ko ahcun thira chang mi chin lam form thei di chin ram chong an thong pa hin ka form ah ka kal kho di ka lat kho di ka ka zuan ho kho chol di le zai da chim ka du ti ahcun kan umnak kan thu ma sofa chung do chin ram ah thongpang a thei victoria headquarter ma mu bal lo mi do am mu pei mi le thong in pong a um pei mi hna bantukin thonginn chung ah cikcik an hlen hna ti hna kan chim cu thonginn chung ma special guest da ti lo cu tha tein official te permit an lak hnu lawng da ti lo cu thonginn chung ah du pawl lut anga lo kakhat na kan thai ding si nan hnu che ma lam lam pong lampi thonginn nan hnu men la a chung minung tha thin nan hmu kho na lo nan ton du hna zong ah tha te an au piang hna la i in leng nan tong la thonginn chung ah ton nga lo valai upadi zong ha kal mi che ka dan zo dan dan hi zo kal mi si ka nga lo civilian nih fa le thon thak na tiah ton nga lo thang chunga alenga ton na si ti mi ka chim ka ban du se la kan bia van phone sala a a dong na ka a tu le online chung chin chik in nam fanu nam fa pa thong an thak na i thong thong mu na ni an bank pa na tim te thong thong leng mi ka li lo hor long te si thong in chu ssc ra ran tlai min ha le nola bur bin na an thak nak na mun pi si ti mi ka chim kan du na nam fa la chu tingṭang kai dian aumi hna cu an dam ko ahcun tingṭang an kai hlan ah sisi ah si sibawi te nih check up an tuah hna i a pum tlamtling ko ṭha ko ram ca rian ṭuan kho lan ti hnu ah tingṭang kun an chia hna i tingṭang kun an chia hna hnu ah zarhni maw thlakhat maw rawl ṭha ṭhi an pet ta hna i kuak a zumi si sile kuak zu nga ti lo zu ding mi si le zu ding nga ti lo an taksa van ṭhawn tere hin ca chak chak an ti hnu ah minung zan hi zathum ka a rual in tingtan an kai ter hna i tingtan an pek mi hna train an pek mi hna si online chung i nin tak le theology pawl le nin chua le theology media na na media pawl le na prophet pawl bia chim ka chu resume lao the children information chin rama um mi ka se kam mit kam hum mi kan chim na CNA ka tan lao CDF ka tan lao thil sining kha a sining te kam fian ter ti mi kha adona chim ka bandu ka lom